Mɛsrɛ wo sɛ, saa adeɛ wei, wohyɛ de ma obi a, wallahi sɛ, wobɛdi so mfasoɔ, saa nipa korɔ nso ɔbɛdi so mfasoɔ ɛwɔ wiase mu ha ɛne da kɔ amerɛte mu da, ɛfiri sɛ woreyɛ dɛn? Worehyɛ Nyankopɔn ne dwumadie. Wallahi, wei ɛyɛ nimdeɛ a ɛwɔ sɛ me ne wo mmienu nyinaa yɛ de, yɛsua na yɛhunu. Wotu kwan a, kwan bɛn na wofa so a woyɛ dɛn? Woyɛ wo salla. Wei ɛyɛ adeɛ a Yɛkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakyerɛ yɛ sɛ, sɛ wotu kwan a, salla no a ɛyɛ dɛn? Ɛyɛ fɔɔfɔɔ no, yɛyɛ no sɛn? Yɛyɛ no tuutuu, wɔde akyɛ yɛ. Sallah bɛn na ɛyɛ no saa ɛɛ tuutuu no? Fajr yɛ ahomakye sallah, ɛno ɛyɛ two, yɛbɛka yɛbɛyɛ no two pɛpɛɛpɛ. Awia, Zuhur, yɛ four, wobɛyɛ no two. Asr yɛ four, wobɛyɛ no two. Ɛna Isha nso yɛ dɛn? Ɛyɛ four, wobɛyɛ no sɛ wobɛyɛ no two. Na mmom ka hu no sɛ, Fajr ne Maghrib no, ɛno deɛ wobɛyɛ no saa pɛpɛɛpɛ. Maghrib yɛ tere, wobɛyɛ no tere pɛpɛɛpɛ. Ɛna ahomakye nso yɛ dɛn? Ɛyɛ two, wobɛyɛ no sɛ wobɛyɛ no two pɛpɛɛpɛ. Yɛn kan hunu sɛ wei na ɛyɛ qasr a yɛn kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakyerɛ yɛ sɛ sɛ yɛtu kwan a yɛnyɛ dɛn? Yɛnyɛ, na ɛno na ɛbɛboa me ne wie no nyinaa. Jamaa kan hunu sɛ sɛ wotu kwan mpo na sɛ even sɛ ɛyɛ one year ana wokɔ akɔtena hɔ no na sɛ wowɔ w'adwenem anasɛ ɛwɔ w'adwenem sɛ woyɛ dɛn wobɛsan aba back to baabi a wowɔ no a Kasa no na ɛwɔ sɛ woyɛ dɛn? Woyɛ. Wallahi sɛ wobɛnya so nhyira pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ na wosi yɛ wo sallah fɔɔfɔɔ no pɛpɛɛpɛ. Nyankopɔn ɔnyɛ ne yie mma yɛ. Nti deɛ ɛka ho ne sɛ sɛ woretu kwan a anaasɛ woto kwan a sallah no a ɛyɛ fɔɔfɔɔ no nyinaa no Nyame anaasɛ Yɛkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔse Nyame ayɛ dɛn? Ate so de ama yɛ. Wei na ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn wɔyɛ dɛn? Ɔhu Ne nkoa a wɔatu kwan mmɔbɔ. Nyame ɔnyɛ ne yie mma yɛ. Nkaebɔ a ɛwɔ hɔnom ne sɛ, mewɔ group wɔ hɔ a mekyerɛ mmɔnfoɔ salla yɛ, mekyerɛ mmɔnfoɔ mpaebɔ ne nnoɔma a yɛka no wɔ salla mu, na mesɛ kyerɛ mmɔnfoɔ nso so Qur'aan akenkan. Nti no gyama, fa me nɔmba. 0248 56 56 Eight zero, Wei yɛ nɔmba a wobɛtumi afrɛ me na wotwa registration a mede wo aka saa group wei ho na ma start rekyerɛ wo adeɛ. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.